a hi tlangi na genge so namuntlha ni ya vulavula hi Mister Post na Benny Mayengani hi xitalo loko no ze ni vulavula hi Mister Post kumbe Benny Mayengani ku fika ku va na swivulavula swo hambanahambana ka ti-comment section mara hi ndlela yeleyo n'we mi nga subscribe na mi khensa n'we mo ka mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe hi ndlela yeleyo so namuntlha ni ya bula hi ku i ncini lexi endlaku Benny Mayengani a tikuma a hlawulekini over Mister Post kumbe leswi endlaku swi n'wi kuma a hetelela a tikuma ingaku i powerful than Mister Post ndlela yeleyo mi ni twa kahle. Hinkwavo i vatsari va kahle va tinsimu hinkwavo va hi nyika music wa kahle and hinkwavo va dlaya mara ku na leswi endlaku Benny Mayengani a tikuma a ri henhla ka Mister Post kumbe a languteka ingaku wa dlaya ku tlula Mister Post se xihundla xa koho xi laha ku tsaleni ka tinsimu Mister Post loko ti tsala risimu i nga swi twa ku Dee-man i mudlayi wa xitori xa kahle wa kahle. hi ndlela yeleyo so mara benny lexi dyi fikaka ku dyi xi endla i ku ka tinsimu ta dyoho ku fika ku va ku ri na rito ro karhi leri nga kota ku ri tsavula kumbe xitatimende xo karhi lexi nga kotaka ku xi tsavula and then xi kota ku hanya nkarhi wo leha for example ni happy lani ko va ku munhu vanhu vambirhi lava nga hambana ivi ni then van'wana ku etsakeni after loko va hambanile so sweswi hambi wo hambana na munhu wa wena i nga vula ku ni happy i va a kha a refer-a kwini. a ma ni voneli kantsongo leyi hi ndlela yeliya so loko mi supposed byi tsala byo fika byi tsala risimu ri ba hi ndlela yeliya se sweswo ka swi va na impact ya yini na music wu va kahle mara after nkarhi wo karhi wu hetelela wu nga ha vi wu fika wu twala ngaku a wa ha ri relevant why na. loko ti le ndzeni ka sentence okay for example ka uh, ndhambi i risimu ra ku i nga tsaka njhe i ri ba nkarhi wun'wana na wun'wana mara endzhaku ka nkarhi wo karhi swi endla i ri kuma ri hetelela i ri kuma ri nga ha ri relevant loko yi hms the post u tlhe a humesa rin'wana mara ni for example swicele swo fanele swi nga ka ni hipi loko wo ya i hambani na munhu wa wehe wehe etsundzuka a twa ni hipi ya beni ma yi nga ni hambani voneyini kandzwana leyi hi ndlela yeleya sweswiya sweswiya i ta swi wa swi vona ku beni byi va bya ha ri kona and then hi ndlela yaleyo i kota ku relate-a ka risimu leriyani hileswaku kha hi ti twisa ku so hi swicele leswi nga biwa laha ndzeni kahlekahle and then loko hi ya mahlweni loko ku fika ka mhaka ya beef why being beef u Mister Post garingani wa garingani loko ku ri wena wa nhloko yini yini yini mambangwa swi tala tala hi ndlela yeliya and then loko beni hi dya ta hi beef dyi fika edyukini number one dyi ku no muzama dyi vuya dyukini. hi hembe na na yini swin'wana na swinguri leswi okay hembe ka ha ri kwalaya ka swinguringuri mara ngo vula ku vula munhu swinguringuri leswi kha ni nga swi tivi ku swi vula yini i vula ku swingiringiri swinguringuri leswi I mean i vula ku swinguringuri leswi kha ni nga swi tivi ku swi vula yini and then mara ya vo gomcha and then ku va swi swin'wana na swin'wana swi swi na genge yin'wana na yin'wana yi nga ta ku swona for example loko beni dyi ku genge leya tivripha vandzuri wa swi vona ku loko xin'wana xa vripha xo ta ka xi tshikelela yi tshikelela kona I nga refer-a ku genge leyi ya developer hi ndlela leyi so leswi ni ka ni swi vona ku Benny Mayengani byi kota ku tirhisa marito lama kotaka ku koka attention ya genge yo tala kumbexana genge yo tala yi kota ku relate ka music wa Benny hi tindlela to hambanahambana no lava ku phuza nifambo wa swi twisisa swi ya wena ku translate ku yini loko wena no lava ku phuza ni famba hi ndlela leyi yin'wani kumbe u lava ku phuza yi famba hi ndlela leyi yin'wani mara genge yi kota ku relate ka swi swa hi ndlela yeleyo so Mister Post. hi ku tsala risimu Benny um risimu risimu ku nga ri mhaka ya swiceleni all those things okay muni yi tshika kwalani yeleyo mara Mister Pozi dya tsala dya tsala tinsimu tinsimu ta dyo loko byi byi tsala wa swi twa ku message lowu nga ku teni wu powerful for example risimu lera ku um vavanuna se va ta tswala vana hi ku ku tswala swa vava hi ndlela yeleyo nkoka wa khadi wu kombisa ku its like vanhu vo tala va hlayisiwa na vona after loko va tswariwile hi ndlela yeleyo mara. A swi last-i for nkarhi wo leha and then swi dlina swi languteka ingaku Mister Post-i o va hansi ka Benny hi ndlela yaliya hi swihlawulisi swihlawulekisi leswi nga koho loko swi fika ka mhaka ya matsalelo ya vona hi ndlela yaliyani so loko mi nga se subscribe-a subscribe-ani hi ndlela yeleyo and then mi siya mavonelo ya n'wina ka comment section genge hi nga rhuketelani inkomu nkhensiweni.